Salam dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz armanda, men Murad Sähetgulyýew, bu gün Kodlamaň esaslary blogumyzyň onunjy jemleýji sapagyny siz bilen birlikde on sapak etdik, ýeterlik bolar, ýalňyşmaýan bolsam ýeterlik bolar diýip umyt bilen iň soňky onunjy sapagymyzy taýýarlalyň. Bu sapakda näme bolar, bu sapakda mysallar işläris, öňki geçilen akym diagrammalaryny ulanyp Birki sanak pre kiçijekge taslama taýýarlarys. Oň algoritmasyny taýýarlarys hem akym diagrammasyny taýýarladym aslynda oň işleýiş logikasyny öwreneris. Iki sanak mysaly ele alarys. Birinji mysalymyz näme bor? Birinji mysalymyz şul bir zawodda işleýän işgärleriň adaty aýlyk haklarynyň üstüne maşgala ýagdaýlaryna görä goşmaça aýlyk haky berilýär. Maşgaladaky çaga sany bir bolsa bäş prosent, iki bolsa on prosent, üç bolsa on bäş prosent goşmaça aýlyk haky berilsin. Şuny ýaly bir zat, adam aýlyk alýar diýelim müň manat, müň manat aýlyk alýar we o firma şuny ýalak bir taktika taýýarlapdyr. Siziň çaga sanyňyza görä diýýär, men ekstradan diýýär, aýlyk berjek diýýär. Näme bolsun, müň manat alýan bolsa,

programmasyny taýýarlamazdan öň ilki bir algoritmasyny taýýarlalyň. E, nämetden başla diýýäs, aýlyk gelir hakyny gir. Ýagny e, müşderiden ilki e, ulanyjydan ilki aýlyk hakyny soraýa. İşte aýlyk hakyny girýär, soňundan çaga sanyny soraýar, çaga sanyny girýär we enter basýar welin size işte şunça şunça siz almaly diýip size aýdýar. Şol ýaly bir nemäň programmaň algoritmasyny taýýarlalyň. Başda diýdik aýlyk hakyny gir diýdik. Ony haýsy ilki üç taýda aslynda neme etsekmi? Weriable'imizi bildir weriable'imizi bildirsek mas soň Bir weriýbl maşgala bolsun, soňundan aýlyk bolsun, başga weriýbl barmy? Başga weriýbl ýok. Ha. Şunýalak bunam garalaly. Gara harp bilen ýazaly. Hemmesini setir harp bilen ýazaly. Iki sany weriýblimiz bar. Maşgala we aýlyk haky. Eee başda diýdik eee weribellemidi başlangyjynda baha bermedik. Zaten eee biz özümiz aýlyk eee o weribellemidi özümiz giriş etjegimiz üçin eee näme etmedik. Başlangyçda bir baha bermedik. Üçünji ädim näme diýýär aýlyk hakyny gir. Aýlyk hakyny girýär. Dördünji ädim çaga sanyny ýerýär. Onam näme etdik? Masgala. Ş harpy e, bilýäňiz e, programmirlemede e, türkmen harplaryndaky käbir harplar ulanyp bolunýar. Hani täze soňundan girilen harplar. Ňa, ä, ü, ö, de ýe ýokarsy çyzykgal ýe harp ulanyp bolunýar. Şoň üçin men masgala diýdim. Onuň üçin sizem endik edinseňiz gowy bolar. Eger bir programmist boljak bolsaňyz, çaga sanyny gir diýýär, maskala diýdik. Maskalanyň içerisinde çaga sanyny alyp galýar, aýlygyň içine aýlyk, adaty aýlyk hakyny alyp galýar. Soňundan 5-nji adym, eger maskala deňdir 0 bolsa, on birinji ädime git. Ýagny maşgalada-da çaga ýok bolsa, on birinji ädime gitsin. On birinji ädim näme diýýär? Aýlyk. Hä, ýaň bir neme etdi. E, bir ädim süýşdi, ýaň ikinji ädim ekläm e, goşamyzsoň, bir ädim näme etdi? E, aslynda şunu goşmasadykmy ýa ýedinji ädime git hemmesini indi ýa täzeräk on ikinji ädime git onunjy ädime git. Bu-da dokuzynjy ädime git bolýar. Bu da hem on ikinji ädime gitsin. Bu da on birinji ädime gitsin. Bu da dördünjü saga sanyny gir, dördünjü ädimden. Dördünjü ädime gitsin. Eee, şuna meňzeş. Şimdi, Düzetdik. Eger maşgala sany nol bolsa, on ikinji ädime gitsin. On ikinji ädimde, ýagny aýlyk nemäňi girdiň-ä şu wagt, dogrudanam aýlyk hakyňy diýdiň, müň manat girdiň, maşgala sanyňy girýäň, nol girýän welin, nol girýän welin, maşgala sanyň içinde nol bolýar, on ikinji ädime git diýýär, nol bolsa on ikinji ädime git. On ikinji ädimdedem diýýär, siziň almaly aýlyk hakyňyz, aýlyk hakyňyz artyk näme bolsa, müň manat bolsa hiç zat goşulman göni manatdan ybarat diýip size nemäni berýä maglumaty berýä siziň almaly aýlyk hakyňyz aýlyk ýagny giren bahaňyz näçe bolsa müň bolsa müň manatdan ybarat e altynjy ädim Eger nol bolsa 12-nji ädimem bolmasa da anym dowam edýär. Yani zaten şunu yzyna ýazmasaňyz avtomat soňraky ädime geçer. Eger maşgala deňdir bir bolsa, ýagny maşgalaň içinde näme bar? Çaga sanymyz bardy. E, eger çaga sanymyz bir bolsa, çaga sanymyz bar bir bolsa 6-njy ädime git, bolmasa 8-nji ädime git diýär. 6-njy ädimde näme bar? Ee, şu taýda şunam üýtgetmänler satdyny ýedi ýaň bir. Ýedinji ädime git. Ýedinji ädimde men hasapla aýlyk deňdir. Aýlyk goşmak skobkaň içerisinde aýlyk köpeltmek 0 nokat ýüzden bäş. Ýa 0 bitin ýüzden bäşe köpeltsin aýlyk hakyny. Bu näme diýmek? Aýlyk hakynyň bäş göterimini şu taýy, şujagaz şu skobkaň içi, ýaýyň içi berýän aýlygyňyzyň, ýagny şu taýda giren aýlygyňyzyň bäş prosentini hasaplaýar. Bäş prosenti goşmak näme bolýar? Aýlyk hakyňyz, adaty aýlyk hakyňyzyň üstüne goşulýar we e, şu aýlyk diýip wreýbeliňiň içerisindäki aýlyk, ýagny birinji giren aýlygyňyz nollanýar da nim şu taýdan çykan sanlar, şu taýda şu amat e, amalyň şu böleginden deňdirden sag tarapdaky çykan jemi buň içerisine goýulýar. Ony geçipdik. Deňdiriň e, öz näme bärdäki manysy, obýektni, ýagny öz adaty deňdir däl, ýagny Şu aýlyk şu ta sag tarapy çep tarapyna deňdir manysyny berenok programmirlemede. Sag tarapyndakylaň ry hasaplap, çep tarapyndakyň içerisine goý diýen manyny berýär bärdäki deňdir. Bärde hasapladyk bäş prosentini goşdy we di on on ikinji ädime gitsin. On ikinji ädime näme bolsun? Şuň içerisinde indi öňki giren aýlyk hakyň ýok, şu taýdaky hasaplanan aýlyk hakyň bahasy bar. Meselem müň manat bolsa şutaý bäş prosendem mündi müň elli manat diýip size aýlyk hakyň içerisindäki baha artyk indi bu giren aýlyk hakyňyz dällänim oň üýtgeýä şoň üçin adyna degişgen üýtgeýän ululyk diýip düşündiripdik öňki sapaklamyzda aýlyk hakyň nemesi näçe boldy müň elli manat boldy dogry dämi iň soňunda şu ýedinji ädimde galan ýerimizde aýlyk müň elli manat boldy we Git diýdi, on ikinji ädime, on ikinji ädimdenama monitora ýazdyr, näme ýazdyrsyn, siziň a almaly aýlyk hakyňyz, aýlygyň içinde ýarsyn, näme bardy, müň elli manatdan ybarat diýip ýazdyrýar, tamamlaýar. Eger bir däl bolsa, bir däl bolsa, nolam däl, biram däl, iki bolsa, sekinji ädimde näme bar, iki bolsa, iki bolsa, dokuzynjy ädime git. Dokuzynjy ädimde näme bar? Şu bar, ýenem

we on prosentinem şu taýdan çykan nemänem aýlygyň üstüne goşsak, müň bir ýüz manat bolýar. Müň bir ýüz manadamyň içerisine goýýas, aýlygyň şu wagtky bahasy müň bir ýüz manat bolýar. Git on ikinji ädime. On ikinji ädimde näme bar? On ikinji ädim monitora ýazdyr, nämäni ýazdyrsyn? Siziň almaly aýlyk hakyňyz aýlyk, ýagny müň bir ýüz manatdan ybarat. Şuň ýerine müň bir ýüz manat geljek. Şuň içersinde näme bolsa şol gelýär. E, iki bolsa diýdik, dokuzynjy ädim edip, bolmasa onunjy ädim edip. Bolmasa onunjy ädim edip. Onunjy ädimde näme? Eger üç bolsa, ýani nol hem däl, bir hem däl, iki hem däl, üç bol, üç we ondan köp bolsa, ha, eger üç we ýokarsy bolsa, Diýdi, On bäş prosent bersin, diýipdir. Işte, gaty köp, üçden köp çagalara diýýär. Men ýa diňe üç çaga bahasyny berjek diýip ýazypdyr daraý. E, aý, nemäň başlygy, firmaň başlygy, şon ýalak bolsun. Ýogsam ýe şeýle köpeldip gidip borýar. O da nim, nämedir, e, kod ekstra kod ýazmagyňyza e, ýazmak mejburyýetinde galarsyňyz. Şoň üçin men e, diňe Üçe çenli hasapladym. Eger maşgaladaky çaga sany üç bolsa we ondan köp bolsa, näme etsin, on birinji ädime git, bolmasa dördünji ädime git. Şu taýda bir zada deňik geçjek häzir. Şuny hasaplaly, birinji, on birinji ädime git, on birinji ädimde hem şoňa meňzeş on bäş prosentini hasaplaýar danym, aýlygyň üstüne goşýar we aýlygyň içerisinde goýýar. Soňundan monitora ýazdyr, nämäni siziň almaly aýlyk hakyňyz müň ýüz elli manatdan ybarat we tamamlaýar. Bolmasa dördünji ädim egsin. Bolmasa dördünji ädim egsin. Dördünji ädimde näme bar? Aýlyk hakyny gir. Ýok. Çaga sanyny gir bar dördünji ädimde. Dördünji ädimde, ýagny çaga nol däl bolsa, bir däl bolsa, iki däl bolsa, üç däl bolsa, we ondanam köp däl bolsa näme etsin dörünjä onda näme bär min minus bir san giren bolup biler ýa otrisator bir san giren bolsa ýene täzeden girýär şu taýda astynda soobşeniýa edäýin men bir soobşeniýa edäýin ýazyp bilerdik işte dogry ýazmagyňyzy haýyşt edýäs ýalak men ýöne diňe täzeden maşgala sanyňy täzeden sorar size ýalňyş gireniňizi düşünip programma näme etsin täzeden aýlyk hakyňyzy par ýalňyş çaga sanyňyzy sorasyn. Täzeden çaga sanyňyzy sorasyn. Ýagny ýalňyş giren bolmaly. Bir, iki, üç, dört, ýa nol, bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, onam däl, ýüzem däl. Minus san giren bolsa, ol ýaňky ýaly bolýar. Eee şu taýda şuny belläp geçesim gelýär. Eger hani biz o sapagymyzyň başynda diýdik, işte mara baranda işte nemäň arasynda krugdan aýlanyp durmasyn. Soňunda şu taýda görkezmeli zat diýipdik. Hä, şu taýda iň esasy ýer. Seret, şu taýda bolmasa dördünji ädime git diýdik, dogry dälmi? Diýeli bir minus girdi bir e, ulanyjy, minus girdi, minus işte bir girdi. Mysal üçin, maşgala sany näme bolsun? Minus bir bolsun. Minus bire girse näme bolýar? Maşgala sany nolmy däl, birmi däl, ikimi däl, üçmi däl we ondan köpmi däl. Eger şuny dördünji ädime git diýmedik bolsak, bäşinji ädime git diýen bolsak, şuny bäşinji ädime git diýen bolsak, näme ederdi? Şo bir programma näme ederdi? Şo şu taýda şeýle aýlanyp durardy. Şo aýlanyp durardy, ondan kompýuter çökerýär, algoritmany çökerýär. Şu zatlary Hökmany suratda üns berilen şoň üçin üstüne basyp basyp oň ilerde başlarda buny belläp geçipdim şo taýlarda aýlanyp durmasyn ýani soňsuz aýlaw diýilýär däraý soňsuz döngü ýa soňsuz aýlawa programmany sokmaly däl Şonuň üçin algoritmany gowja taýýarlamaly. Şun indi e, monitora ýazdyrdyk. Näme aýlyk haky bar bolsa we tamamla diýdik. Muň indi akym diagrammasyny e, näme edeliň? Akym diagrammasyny käwagt wagt translaýdym ulanýan. E, akym diagrammasyny men ýani e, bärde biderek wagt alyp durmasyn diýip taýýarlap goýdum. Men diňe nähili işleýändigini e, düşündirip geçeýin. Başda diýdik, e, şu taýdaky nemämiz hem ýanymyzda dursun. Hatda şuny şuny ýalyrak bir zat etsekmi? Başla diýdik. Başla. Aýlyk hakyny gerdik. Maşgala e, maşgala variable'imizi bildirdik. E, maşgala diýdik we aýlyk haky Ýagny bul ileride ulanjak programmada ulanjak diýip başynda şu nemeleňizi ýazyp goýýaňyz. Şu zatda şuny ulanjak, maşgala diýip bir wariable ulanjak, bir aýlyk diýip bir wariable ulanjak. Soňundan näme diýýär aýlyk hakyny gir. Nämä girsin aýlyk diýip bir wariable-mize aýlyk hakyny girsin. Aýlyk hakyny girdi sopşeni ýazýa adam siz nimäni bir başladaňyzda adaty aýlyk hakyňyzy giriň diýip bize sopşeni ýazýa we giren sopşeniňizem şu taýdaky aýlygyň aýlyk wariabilimiň içerisine goýuljak aýlyk üýtgeýän ululygymyzyň içerisine goýulýa goýulýa soňundan dördünji ädim çaga sanyňyzy gir O nämäň içersine girsin, biz giren çaga sanymyz maşgala diýip bir wereýbelmiziň içersine goýulsyn, maşgalamyzyň içersinde goýuldy. Indi şular bu gelýän strelkalar biz gidýäni şu wagt yzarlap otyrys, diňe gidýän. Soňra nämä gidýär? Maşgala aşakdaky şert ýapysyna gidýär. Eger Senden soraýa, maşgala deňdir deňdir nolmi? Eger hawa bolsa şu ýoldan git. Şu ýoldan bu ýol nirä gidýä? Şeýle gidýä, soňundan şu tak gidýä. Siziň jemi almaly aýlyk hakyňyz aýlyk diýä. Aýlygyň içerisinde biz başda näme girdik? Şu tak näme giren bolsaňyz, eger çagaňyzam ýok bolsa diýä, çaga, müň manat giren bolsaňyz, müň manat siziň jemi almaly aýlygyňyz müň manat. diýip ýazýar we işi tamamlaýar. Eger ýok bolsa, Nüştaý gerek gel, ýok bolsa, ýok bolsa şul ädime geç, Çaga maşgala deňdir, deňdir birmi? E, eger hawa bir bolsa, aýlyk hakyny ýaňky ýaly hasaplaýar, bäş prosendini aýlyk hakyna goşýar daýym. E, şo goşulan aýlyk hakyny monitora ýazýar, siziň jem almaly aýlyk hakyňyz aýlyk ýagny müň 50 manat diýýär, soňundanam we tamamlaýar. Eger hawa bolsa bu taraba gitsin. Ýok bolsa, ine gapdalyna ýaz belläp goýdum. Ýok bolsa da maşgalaňyz ikimi diýip soraýar. Ýani nol däl. Ýok. Nolmy? Ýok. Birmi? Ýok. Eee ikimi? iki bolsa hawa bolsa hasaplaýar, ýok bolsa üçmi, üç we ondan köpmi, biz üçde kesipdirin aslynda şu taýda, şuny näme edip üç we ondan köp diýjek bolsak, şeýle bolýarmy, yşgala, ha, üçe deň bolsa we üçden köp bolsa, da şeýle bolar, ýary, janawar. Şuny ýaly ýazýarka. Tapawudy ýok ýaly. Uludyr, deňdir diýilýärdi-de türkmençe. Eger maşgala sanyňyz uludyr, deňdir, uludyr, üçden bolsa, ýagny üçden köp, üçe deň we uly bolsa, näme edýär? Hawa bolsa, aýlyk, aýlyk hakyna on bäş prosent goşulýar, tamamlaýar. Eger ýok bolsa, şu şerti ýerine ýetirmeýän bolsa, Ýani üçden üçe deňem däl, üçden ulam däl bolsa näme edýär, çaga sanyňyzy ýalňyş girdiňiz, çaga sanyňyzy täzeden giriň diýip bir size sopşeniýe berýär, soňundan nirä gidýär, çaga sanyňyzy giriň diýýär. Hä, başa geldik dogry däm, ýalňyşan bolsa, eger şuny şu çaga sanyňyzy giriňizi şu tak baglan bolsak maşgalaňyzy şo ştaýda şeýle aýlanjak durjak, aýlanjak durjak, minus bir bolanyny düşün, minus birm ýok, Nol mi ýok, bir mi ýok, iki mi ýok, üç mi ýok, ýenem täzeden gidýär, nol mi ýok. Bu sanlaryň hiç birini ýerine ýetirenak, şoň üçin şeýle şo bir neme eder, aýlanar durar, aýlanar durar. I soňsuza çenli gutarnyksyz kompýuteri näme eder, çökerer. I soňundan işte aýlyk hakyny hasaplaýar we goşýar we tamamlaýar. Şu taýda bir zada ünsüňizi çekesim gelýär. E, diýýäňiz, şu taýda bir zatlar köp gezek gaýtalanýar, dogruda. Näme gaýtalanýar şu zatlar? Eger maşgala iki bolsa, eger maşgala üç bolsa, eger maşgala bir bolsa ýalyk. Şu bir zatlar näme köp gezek gaýtalanýar? Muň ýerine näme ulanýardyk biz? E, näme diýýärdik? Adyny ýatdan çykardym. Aýdaw, ýagny alty burçda ulanýardyk muň ýerine dogry-damy? Birden köp amallary birden köp gezek ýerine ýetirmek üçin şo bir ýerde näme edýärdik? Aýdaw nemesini ulanýardyk. Buny şu şekilde dälim edip bileris. Şu şekilde dälim edip bileris däl, şu şekilde etmek has gowy. Käbir üýtgetmeşe üýtgetmeler girdim men. Başda diýdim aýlyk haky aýlyk adyda aýlyk hakyňyzy giriň aýdyty maşgala çaga sanyňyzy giriň i şu taýda bir näme etdim men bir aýlaw taýýarladym aýlawy näme bolsun iden başlasyn i ýigrimä çen dowam etsin i goşmak bir bolsun ýagny çagaňyz birden başlaýa ýagny ýigrimä çenli soraýa birmi ýok ikimi ýok üçmi ýok dörtmi ýok bäşmi ýok Altymy? Ýok, şeýle sorap-sorap, eger hawa bolsa, meselem, alty aý geldiň, hawa bolsa, neme edýä, şu taýdaky iýiň bahasy näme, alty bolýa şutak, alty aý geleňde. Ýani şu taýda birden başlaýa, birinji diýen, birinjini soraýa, bu birmi, bak, iýiň bahasy bir diýdik, bu başlanýaç, başlangyç bahasy diýdik, birinji, eee, neme, ikinji, nokatdan ikinji imiz näme edýär soňundan gutarýan gutarýan bahasyny berýärdik üçünji imiz näme edýärdi näçe näçeden köpelýär näçe näçeden artsyn ýa we näçe näçeden azarsyn ýalak amallary şoň üçin ýerine şuny minus biram edip bilerdik minus biram edip bileris. Meselem, buny ýigrimi başlangyç bahasyny ýigrimi ýazyp, muny bir ýazsak, minus minus, ýagny bir-birden azalsyn ýa-da nim şoňa meňzeş ikidenem azalsyn diýip bileris. Şol ýalak men näme etdim? Goşmak bir-birden köpelsin diýdim. Birden başlasyn ýigrimä çenli i-miz dowam etsin. I-mizem bu arada neme, variable. Başda i deňdir bir diýdik, dogry dämi? I-miz bahasy maşgala bahasyna deňmi? Ýani biziň giren çaga sanymyz bilen şu iň bahasy bara bir deňmi bira deňmi ýok dowam edýär meselem iki girenimizi düşüniň çaga sanymyz näçe diýdik iki diýdik iň bahasy iki boldy bir goşulýar iki boldy dogry dämi iki iki deňdir deňdir maşgala ýani iki sanak deňdir bolsa deňdirmi diýip soradygyny düşüniň deňdirmi bir Deňdir bolsa, ýagşalyk, sag tarabyndaky çep tarabyndaky, sag tarabyndakyny çep tarabyndaka goý diýmek. Eger iki sanak deňdir bolsa, deňdirmi? Ýagny şu baha şu baha deňmi diýip sen soraýar. Eee, iň bahasy, ýagny iki diýdik birinji aýlawdan soň ikinji aýlawa geçdi. Iki diýdik, deňdir, deňdir, maşgala, ýagny biziň giren sanymyza deňmi? Hawa bolsa näme edýär? Iň soňky bahasy iki-ä dogry-dam iň soňky bahasy iki köpeltmek nol nokat nol bäş näme bolýa on prosent nol nokat on bolýa dogry-dam on bärde näme etdik aýlygy şo ony içersine nol nokat ýüzde ony iň içersine i weriýbiliň içersine goýduk soňundan aýlygy köpeltdik aýlygy köpeldimizde däne näme edýä şo giren bahamyzdan on prosent elli edýä. On prosent berýär bize. On prosentinem aýlyk obişni aýlygymyzyň üstüne goşsak näme bolýar? Almaly aýlyk hakymyz orta çykýar we soňundan diýýär, siziň jemi almaly aýlyk hakyňyz näme diýýär? Aýlyk, ýagny şu taýda şu taýdaky bahaň iň soňky bahasy näme bolan bolsa, şony monitora ýazdyrýar we tamamla diýýär. Görýäňizmi şu taýda näçe sanak aslynda şu wagt Ona çenli çagasy bolan adamlar bar dogrudanam ha ýekan ýekan ýogsam näme boljakdy ona çenli men ýazmak ýerine näme etdim bir e, neme bilen ýigrime çenli öňüni aldym e, on gezek şuny gaýtalamagyň öňüni aldym we şu taýda ýekeje bir kod e, goşdum ekstradan üstüne we Bu şekilde ýerine ýetirdik. Şu taýda köp ulanýan nemämiz bar dogruda, bir nemämiz ýok, näme diýilýär o e, funksiýa e, şekilimiz ýok. O daýym edil şu wagtlykça e, basic düzeýde kän gerek görmedim, şoň üçin hem mara ony goşma, goşasym gelmedi. Ýenem bir mysal Taýýarlaýyň oň ýekän ýekän nemesini algoritmasyny ýazdym ony şu taýda. Näme edeliň bilýäňmi kalendar taýýarlalyň kalendar näme bolsun biz kalendary monitory ýazdyran bir näme bolsun bir programma taýýarlalyň hem birinji günden başlap işte biri nol bir iki müň bir mysal üçin.

Şunam şu taýda başlamakam şunam bir parantez ýaý açyp şunam bir şunam belläp geçesim gelýär. Size haýsydyr bir işe bir firma şon ýalak bir gireňizde ýa bun ýalak kiçijek bir firma kod ýazyp bilýäňizmi diýip oňa seretmezler. Bular diňe bir ullakan bir proýektiň bir diňe bir parçajygy bolup biler dogrudanam. Hani bir şoň üçin yani diňe şoň bilen şuny bilengiz bilen yani iş bu taýda tamamlanak. Onam bilemak näme üçin diýdim. Ýöne bir ýatlatmak istedim. Tak 7 ädimden ybarat bolan bir algoritmi taýýarladyk. Wagtymyz näçe? Wagtymyz 24 minut 30-a çenli tamamlamaga çalşaýyn. Başda diýdik 3 sany variable Iki ýazýas. Üç sanyk werýablyň bahasyny girýäs. Gün diýip bir werýablymyz bar. O günüň bahalaryny tutmak üçin goýdum. Aý diýip bir werýablymyz bar. Aýyň bahalaryny tutmak üçin goýdum. Ýyl diýip bir werýablymyz bar. Ýylyň bahalaryny tutmak üçin. Ýyl nämeden bolsun? Men bir müňden diýdim-de, iki müňden başlasyn şu. Gaýtala diýdik, ýüz gezek. Haýsy, nämäniň gaýtalasyn? Dördünji ädimi. Dördünji ädimde näme? Gaýtala on iki gezek bäşinji ädimi.

Altynjy ädim otuz bir gezek gaýtalasyn diýýär. Bak, ilki üç taýyny otuz bir gezek ýazýar dogry dälmi? Soňundan şunam gaýtala diýdik, näçe gezek gaýtalsyn? On iki gezek gaýtalasyn dogry dälmi? Muny otuz bir gezek gaýtalan, ýenem on iki gezek gaýtalaýar welin, näme bir ýyl bolýar, soňundan müň gezek, iki müň gezek gaýtalasyn munam. Gaýtalasyn welin, dördünji ädimi gaýtalasa ýyl iki müň ýyly. Almyş bolýas we tamamla diýýäs muň häzir şu wagt bilýän kän o diýen oturmady kelläňizde şoň üçin muny şu taýda akyş akym diagrammasynda görkezeliň wariablemyzy tanymladyk başda baha bermedik aslynda baha bermesegem bolýady şoň içersinde tap ýazjak iç içe iç içe näme nemeler aýlawlar içişe aýlawlar nähili ulanylýar birazçyk ony neme etmek istedim. Bak ýyl 1000-den başlasyn şu taýda men 2000 diýip ýazdym. 2000-den başlasyn 3000-e çenli dowam etsin we ýyl ýyl atly variable'miz bir-birden köpelsin. Tamam, dowam etdik. Soňundan aşak geçdik. Ony aşakda bir e, bir işlem ýok, bir amal ýok. Ýenänem bir döngi bar. Bir ýenäm bir aýlaw bar. Aý birden başlasyn, aý. 13 diýipdirin, 31-e çenli. Hatda 32-ä çenli diýeli, 31 bolsun her aý. We bir aýdan e, 30 aýyň bahasy 32-den kiçi bollugy müddetçe gaýtalasyn. Aý bir-birden artýar, soňundan

Bolýança şeýle gaýtalanar. Näçe gezek gaýtalanar? Otuz bir bolar. Otuz birden soň näme bolar? Soň şu tak geçer. Ýagny bu gutardykdan soň şu tak geçer. Bu nirä gidýär? Şeýle ikinji aýlawa gidýär. Soň bul bahasy başdaky bahasy birdi, soň iki bolýar. Soňundan ýenem aşak geçýär, muňa geçýär. Soň bu dany birden başlaýar, şeýdip-şeýdip, bir otuz bir gezek gaýtalaýar, soň üçdi-de, iň soňky bahasy ikidi, soň üç bolýar. Soň ýenem täzeden bu şekilde otuz bir gezek gaýtalaýar, soňundan dört bolýar. Otuz iki gezek, otuz bir gezek gaýtala, bäş, ýagny bärde güni ýazdyrsyn. Size bara şuny ýalak bir neme bereýin näraý. Nähili düşündirsem. Günüň başlangyç bahasy 1 dogry dämi? Ýylyň başlangyç bahasy 2000 mi? Hawa 2000. Bu jübüde şu taýda bar ha bir neme daýyn. Eee şu taýda bir şunu goýaýyn. Şu taýda bir neme işläli. Şu taýdan geldik, dogry dämi? Ýylyň bahasy 2000, dogry dämi? Ýyl

I güne bir goşulýar. Gün iki boldumy? Şu iň soňky baha iki boldumy? Iki boldy, dogry dälmi? Soňundan bu ýyl bilen aý üýtgänok. Soňundan täzeden gün iki boldy. Aý birligine dur, ýyl bir iki müňlügine dur. Täzeden güne bir goşulýar. Öň ikidi, üç boldumy şu taýdaky? Nol üç, soňundan nol üç, nol bir, Iki müň, iki müňünji ýyl. Gaýtalap, gaýtalap, näçä çenli, otuz ikä çenli, otuz bire çenli dowam edýär, soňundan otuz iki bolanda, şul şu tak gelen aptanym, şu tak gelýär. Bu nirä gidýär? Ikinji uly döngä gidýär, uly aýlawa gidýär. I bu gezek näme edýär? Aýa bir goşulýar. Ýa bärden gelenligi üçin aýa bir goşulýar. Aýyň bahasy näçe bolýar? Iki bolýar. Soňundan bärik täzeden gelende bul nollanýa. Nol bilen başlaýa. Ýok, bir bilen başlaýa. Şu taýdaky baha bilen başlaýa. Her gezek täzeden gelende bärde nol birinji bahasy bilen başlaýa. Soňundan ýene nim otuz bir gezek aýlaýa. Soňundan aý, üçünji aý bolýar, dördünji aý, bäşinji aý, altynjy aý, ýedinji aý, sekiz, on ikinji aý bolandan soň bärde näme bolýar? On ikinji aý, on üç bolanda uje aýyň bahasy on üçden kiçi däl. Näme bolýar? On üç bolýar. Ýagny on üçe deň bol, şulaý deňdirem goýan bolsak, on dörtde çykjakdy. Diňe kiçidir goýanymyz üçin deň bolanda da inim çykýar. Çykýar da inim näme edýär? Iki müňi Ýagny birinji gezek gelemizde iki müň dä dogrudan bir goşulýa on iki müň bir bolýa täzeden şeýdip şeýdip näme edýä her aý güni ýyly iki müňden üç müňe çenli ýazdyran bir programma taýýarladyk iň soňunda şu üç müň bir bolanda näme edýä üç müň bir bolanda artyk bär girmäni goýýa da ýa şu taý gidýä we bärde tamamla diýdik we bu şekilde tamamlanýa. Eee bu blogumyzyň soňuna geldik. Käbir aýtmaly goýjak zatlamma, aýtjak goýjak zatlamma. Näme olar birinjiden eee bir iýleşiňiz ýazypdyr. Gowja programmalar bar şuny ýekän ýekän özleri eee ýerleýän Bir programma şun bahalaryny zatlaryny girýäň bolny özi her hili şun görkezýär nähe näme baha çykýa öz aýlaw işleýiş logikasyny bu şekilde görkezýän bir programmalar bar şony näme üçin ulananyňzak diýip ýazypdyr. Birazjyk bul taýýarlyksyz boldy bul işler ýani öňümize gelen birinji programmany ulandyk buň üçin Hani hiç bir plan özümçe bir plan taýýarlaýan ýa bir öňden bir taýýarlanan bir plan programma ýokdy. Birazjyk hani bu işlere giriş babynda birazjyk bir zat boldy. E, oň üçin biz taýýarlamadyk. Ýöne indiki bu bu bu şekilde galmaz. Iň gowy has ýokary şek ýokary hilli e, videolar taýýarlar ilerleýän wagtlarda. Edil şu wagtlykça bu bunýalak kabul ediň. O diýen bir neme diýip çekmedik, neme diýip taýýarlamadyk bu blogumyzy. Hani hemme kişi görer zat diýip bir taýýarlamadyk. Şonuň üçin birazjyk plansyz, programmasyz boldy. Oň üçin ötünç soraýan. Indiki gezek ýa bir üstüne geçeris ýa-da indi muny täzeden iň gowy şekili bilen taýýarlykly hemme zat planlanan ýagdaýda ýerine ýetireris. Ikinji bellemeli zat şu taýda bir e, biz programma ýazyp otyrdyk, e, bir sistema ýazyp otyrdyk, gon bir kitap gerek boldy. Türkmen kitaplaryndan na nokta net dimi bir neme Gördüm bir programma gördüm ýaman bir web saýty size maslahat beresim geldi ýaman gowy içersinde magtymguly hemme kitaplary bar bir ýyl mundan ozal gördüm welin muny o diýen köp kitap ýokdy ýalňyşmasam goýupdyrlar şu taýda islän kitabyň bar geografiýa men reklamasy bolsun diýip edemok ýöne size maslahat berýän ýani hiç töleg ýok muň içersinde zat ýok islän kitabyňyzy alyp Telefonyňyza skaçaýt edip neme edip bilýäňiz. Ýani gowy gördüm nemesini kim eden bolsa Alladan gaýtsyn niri. Eee başga näme bar başgada Başga boldy öýdýän aýtjak diýjeklem. Hä bir haýyş bardy eger şu soňuna çenli bu wideo bu blogy soňuna çenli görüp Nemeden adamlar bar bolsa aşakda nemem bar meň mail adresim bar şondan bir bir teswir ýazsaňyz ine şunýalak boldy men hakykatdan gördüm eýleň beýleň ýalak teswir ýazsaňyz sizden minnetdar bolardyk soňuşta ýany biz işimiziň daşyndan edýäs bu işleri ýani o diýen hiliniň gowy bolmadygynyň sebäbi däl bir sebäplerindenem biri bul şoň üçin bir iň azyndan ýani Näme etsek bor, näme goýsak, iň azyndan hany bir biler ýalak bilýän, gören näçe sanaga adam bar, ony neme eder ýalak, biler ýalak bir teswir ýazsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Geliň, bärde tamamlalyň. Diňledigiňiz üçin hemmäňize minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Ýolwelede-de minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Inşalla, nesip bolsa, dowam ederis sapaklarymyzy. Geliň, sag boluň, saglykda görşeliň!